Wat ass d'Roll vun engem Affekot? Maja, den Affekot beréit, den Affekot assistéiert Privatpersounen, Firmaen an alles wat rechtlech Froe sinn. Mir sinn den oft den éischte Kontakt mat der Justiz an an deem Kontext vertriede mer eben och d'Leit. Wat sinn d'Aufgabe vun engem Affekot? Den Affekot begleet d'Persoun oder d'Firma duerch eebe seng Affären zum Beispill um Geriicht. Dat heescht, do ass een dann de Mëttelsmann, et representéiert een oder et assistéiert een an begleet een dann eeben duerch déi verschidden Affären. Jo, an e bësse méi genau muss mer jo ganz gutt op d'Délai'en oppassen, well an all Prozedur ass jo och encadréiert mat bestëmmten Datummen. Et ass ganz wichteg, dass mer déi respektéieren an an deem Kontext geréiere mer och d'Dossieren ebe vun de Leit eben am Kontakt mat der Justiz. Wat sinn d'Aufgabe vun engem Affekot am Jugendberäich? Also den Affekot ass eben och dann dofir do, fir de Jugendlechen ze begleeden, de Jugendlechen z'assistéieren. Mir sinn och dann dee Moment dofir do, deem Jugendlechen z'erklären, wat op en zoukënnt, wat sinn déi eenzel Etappen, déi do kommen, an eben och, dass de Jugendleche par rapport zum Geriicht eben een Intermédiaire huet, dee sech mat der Rechtslag eben auskennt, well jo net all Mënsch weess, wéi alles funktionéiert. Heiansdo hu mer do och aus Affekoten e bësse vläicht eng edukativ Funktioun, fir och emol engem Jugendlechen oder engem Mineur, dee vläicht eng gestëbst huet, ze soen, Dat do geet vläit net onbedéngt, a fir de Rescht vertriede mir eben da seng Interessen da virun engem Riichter. Jo, d'Interesse vum vun engem Mineur ass net onbedéngt déi, déi hie sech ëmmer erwënscht. An ech mengen an deem Kontext ass eis Roll och ganz wichteg, datt mir him och erklären, wéi d'Justiz fonctionnéiert, an an deem Kader ebe kënnen ze soen, wat e riskéiert, wann e bis viru Geriicht ass. An do kënnen da probéieren, eng Solutioun mat dem zesummen ze fannen, déi ugepasst ass u seng u seng Perséinlechkeet. Wéi eng Kompetenze muss een als Affekot mat sech bréngen? Gedold,
logesch Resonéiere muss ee kënnen, iwwerleeë muss ee kënnen, vläicht Schrëtt viraus gesinn, wann een elo ee Géigner huet an enger Affär. A muss ee kënnen, vläicht engem, deen d'Fach net geléiert huet, kënnen op eng Aart a Weis, wéi hien et och versteet, déi Saachen do erklären. Vill Frustratioun och am Alldag muss een eben oft zwëschent méi Leit da jongléieren. Dir hutt dann engersäits d'Justiz, déi iech bestëmmt d'Mëtteler gëtt, déi heiansdo gutt sinn, awer och heiansdo net gutt sinn fir de Client. An an deem Sënn muss een d'Frustratioun vum Client och ganz vill geréieren. An dat ass net ëmmer esou einfach. An de Client oft versteet net ëmmer, firwat et esou ausgaangen ass an net anescht, well Dee Mënsch, dee viru Geriicht geet, dee mengt jo ëmmer Recht ze hunn. An heiansdo ass dat eben net esou. An da muss een dat probéiere beschtméiglech ze erklären. An do ech mengen ech effektiv, de Frust ass eng Saach, wou ee muss léieren domadder ze schaffe vun de Leit. An an deem Kontext mengen ech och, datt d'Mënschekenntnis awer wichteg ass. Wisou ass en Affekot an engem funktionéierende Rechtsstaat esou wichteg? Maja, d'Recht op en Affekot ass e fundamentaalt Recht. All Mënsch huet d'Recht op eng Verteidegung, wa mer elo speziell och vu strofrechtleche Prozesser schwätzen. D'Assistenz vun engem Affekot ass ee vun de Grondrechter, datt ee richteg verteidegt gëtt. All Mënsch huet d'Recht op déi Verteidegung an deem Moment ass den Affekot dann och dofir do, fir ze kucken, datt déi Prozeduren och esou lafen, wéi se sollen, datt déi Rechter a Flichten, déi mer hunn, datt déi esou an deem Sënn respektéiert ginn.
Jo, ech mengen, d'Grondrecht, an Affekot ass do fir déi, fir déi ze vertrieden am Interesse vu sengem, vu sengem Mandant. An an deem Sënn, mengen ech, ass et ganz wichteg, dass all Debatt kontradiktoresch ass. Dat heescht, dass all d'Elementer, déi an engem Dossier virleien, och jiddweree kennt, souwuel d'Parteien wéi och de Riichter. An ech mengen, dat ass ee vun de fondamentale Missiounen, déi mir hunn, dass dee Grondrecht vum Débat contradictoire respektéiert ass.